Maitei, mba'éichapa peime? Temimbo'ekuéra mbo'esyry peteĩha Ateneo de Lengua y Cultura Guarani táva Guarambaré pegua. Ore py'arory romog̃uahẽvo peẽme ore rembiapo ysyry Lazarito rehegua. Ko ysyry peteĩ ysyry porã, piro'y. Peju ramo táva guarambarépe ha peheka tenda pejembopiro'y hag̃ua ha ku ve jave. Katuetei oĩ va'erã omombe'úva peẽme peho hag̃ua pe ysyrýpe. Heta ava oñembyaty ko ysyrýpe umi ára hakuve jave. Ág̃a katu oĩ pype mba'e ndojeikuaáiva mba'épa. Ñañepyrũ hag̃ua pehechami ko ysyry.

Pehechámane ra'e mba'éichapa ko y osyry kangy asy oho mbeguekatu asy, ha umi yvyrama taĩo ijerére katu mba'éicha omopiro'y pe tenda. Heta ava kuéra oĩva ko ijerére omombe'u heta mba'e vai oikoha ko ysyrýpe. Mba'éichapa changirukuéra ko árapecha mbe'úta mba'e oiko va'ekue Arroyo Lazarito. Peteĩ árape maymáva tapicha hérava Javier ha Arsenio hojahu oñembopiro'y upépe. Upeichaháguinte Javier oñemombo pe yvatehágui, oñemombo pe ýpe ha osẽvéi. Upéi aremi rire hapichakuéra oñemondyipaitéma ha upépe maymáva hapicha hérava Arsenio oñemombo avei hapykuéri. ha ohasariremi nosẽvéi avei. Ko'ãva mokõi tapicha opyta upépe ha omanova'ekue upéva upe ysyrýpe. Ñembosaraiha rupi nde hikuái oiko hesekuéra ko'ãva mba'e. Heta mba'e avei ñahendu oikoha péva pe ysyrýpe. eh, ojehechaukaha tuisom, ojehechaukaha avei pombéro, óra, heta mba'e oĩ ñambe'u va'erã pe ape ysyry. Péro ko oiko va'ekue ko ñande rapichakuéra revela ivaivéva eh, oiko va'ekue omano'ãva mokõi mitãrusu. mbo'ehao Colegio Nacional de la Capital pegua ha'ekuéra kuri temimbo'e upe pegua. Ivaietereíngo ko apo oiko va'ekue la tava Guarambaépe kóva ko káso, ijetu'u la Arroyo Lazarito. ysyry ha heta ñande rapicha oĩ okyhyjéva ohasa hag̃ua upérõgui pyharekue. Omombe'u la káso oikóva osẽha chupekuéra mba'e vai omondýiva chupekuéra ha avei osẽha osapukáiva, hasẽva. Heta mba'e oĩ la ñamombe'u va'erã la ysyry Lazarito rehe. Mba'éichapa peime maitérõ ry peẽme g̃uarã? Ko'ág̃a ñaime hína ápe che irũ Mariela Charó tindi omombe'úta ñande avei mba'épa

ha ahecha la, la yvytu ha taiterei, ha pe ótro ládo katu naipóri mba'eve. Tuichángo roñemondýi la orresy la upe jevére. Ha upe katu oha'e mavave pe romama mba'e piko kóva. Ha de rrepénte roñemondýi rokargapa jave la ore kosakuéra rojurúi hag̃uáicha la ógape, okalma la yvytu, okalmaite la yvytu. Ha upéi de rrepénte oñepyrũ ha'ete ho'a ita. la pe y hypy otelagua, ha pe la y opupúa, ha pe algo ho'a la ýpe, ha upe pe lugár ho'a ha pe te la y oñepyrũ opu'ã peteĩ y morotĩsati, ha ohasapa pe puénte, pórke ipuku ijyvate la y, ha tatĩ, upe asiertoite, upéicha la y noñentendí voi ko mba'éichapa siértamente, ha roñemondýi la ore y ndive ha roho uvei, rodipara. Pórke ore kuando reke'imapa la ojokuaa ha roju rombe'u ore rogayguakuérape, ha roho rohecha jeve pórke rohejapávo la ore kosakuéra pype pórke roñemondýi, ha ndaipóri mba'eve, kómo si náda, opaite la roho jey rire. Ha al día sigiénte, la ñandéko jaikuaa voi algúna véses la ñande sy umi aoreko la algún la fán, algún, péicha okreé la sortéo, la kiniéla, juégos de azár umíva ja.

Mboyvete oikóma voi umi ami mba'e. Mboyvete oikóma avei oiko la umi mitãrusu omano rire ha avei mboyve. Sí, sí. Oĩ heta ñe'ẽ ore abuela ore yma ore michĩmípa ombe'u oréve la algunos casos avei ha upéi la después también. No tan de seguido, péro oiko, oiko meme. Sí. Pehendúmapa che irũnguéra mba'éichapa hína ko'ã mba'e, heta mba'e. Y ivaíva, iporãva oiko va'ekue pe ysyrýpe, ha upéicha haguére avei mboyve, ha upe rire oikóma avei pe oñepresenta heta mba'e ko ysyry Lazarito, jaikuaavéta ambueve hína. Mba'éichapa ore rojapo peteĩ ñe'ẽ jovake ysyry Lazarito rehegua? Karai Aníbal Melgarejo-ndi oikuaa ysyry jerére.

Che che réra Viviana Verón. Ha che che réra Graciela Méndez. Che che réra Osvaldo Cabañas. Ah, qué bien. Ha ha'eháicha nde ore ko primer año pegua Ateneo pegua. Ah. Ha rojapu'arã la trabajo de investigación sobre la Sarito. Ah, tamby'u katu peẽme upéicharõ. Peguapy, ha la mitad, peguapy. Novale ñane akã hatã. Bueno, kua ko ysyry oñepyrũ amoite compañía yvy sunúpe. Ha upéa, pero upéa hína pe yma guare. Ñande ypykuérakue umi indígenakuéra guare oñepyrũmakue, oĩ peteĩ mombe'urã hypy'ũva. Oĩakue la jahechami la indio peteĩ hérava Lázaro. Ha en esos tiempos ya oñepyrũmakue la problema la ojehúa la guerrahápe. Ha. Oñembo'embo'u va'ekue che che abuélake ha'e ndohoseiha la gerrahápe. Ha jáke ndohosei la gerrahápe, o la gerrahápe voi ra'e, ojuka chupe hikuái ha oñotỹ chupe hikuái peteĩ yvyramáta guasu ykére. Ha upéi omano rire ha'e quince día haguépe, ou la ita'ýra omano de tristésa. Ha la karai héra Lázaro, Lázaro ha la ita'ýra katu héra Arito. Ha omano pe mitãkaria'y Arito ha oñeñotỹ pe itúa ykére. Ápe oĩ la yvyramáta, peteĩ hendápe oñeñotỹ la itúa, ha pe ijykére oñeñotỹ la ita'ýra. Ha upe ita'ýra omanóvo, osẽ la y, obrota la y ku tesa'y rõguáicha, ha oñepyrũ osyry.

Mba'éichapa ho'ysã. Ndaha'éi ko'ápe, por ehémplo, ou hakuvo vai ou la y, péro upépe osẽ okatu osẽ hũ ha ojopara ha oho ko'ápe hína oho. Ko'ã ñande po ombya'u hikuái reke ohoha osẽ lágo y poguápe. Ha apu'ãtama nde peẽmíta kuña.

La mayoría la ojahoga aie, he'íje la oñapymi aja'e chupe, oho ala apy pukúpe ha no servi con vida, oho oike pe y kuápe ha omano heta mo'ẽ, la mayoría roje'e pe estudiante memeha, aníkena peẽ estudiante hína peho peike pe, porque ipeligro la napeservíva hína pe arroyito pe, ha'etéko la ibuenoitereíva, imansoitereíva, péro iñarõ hína.

Péva oje'e kuri pe so'yha peteĩ yvra sindéro ojepo'uágue ha oñeñotỹ upépe. Ha jústo pe y osẽhái ha oñeñotỹ hague la ikuérpo, la hete ha ijykére oñemoĩ la ipo oñeikytĩakue. Upévare oje'e hese péicha. Ha y ótro voi upéichapa kũ ha la kãmba ko hũ oje'e hese aja ajépa. Hũ ha y hũ voi de ótro voi.